Lutuwa, mukwongo kong acako ki miyo mot botwu. An ma aloko eni kilwongo ni Opwonya Patrick. Atye ki ngec i kom yadi me tekwaro mapol mapat pat ma cango two ma tye ka yelo wan. Yadi man yadi ma an atongo ki i lum. Pe kwoyo two mapol. Kwoyo two mapol mapat pat ma tye ka yelo wan ma en a tye ka lweny i kome. Eto ma calo ngec pa wun dano i kin piny pwod pe ada. Ento wabedo ki gen. Kwoyo two mukene ma dong tye luyela matek. atye ma anongo wit yadi ma aromo lweny i komgi? Pe weng, ento kwayi yadi tye mapol ma atye ka cango kwede wit two mapol mapatpat ma tye mapol i kin piny. Yadi-ni eni yadi ma an atongo ki i lum, ayubo ki cinga. Amito yadi-ni eni omyero orom kin piny ducu. wek ocak lweny kabedo mapat pat ducu i kom kwayi two, i kwayi goro, i kwayi peko mapat pat ma wan watye iye i i arem me i kin piny ducu. Amito ni waribu cingwa dok bene wange kit ma wan kacel acel watero kwede kwowa. Kit me lweny i kom two i yo mapat pat ducu. Dok bene awaco wun jo ma wutye ki yen onyo wutye ki wit yadi ma wucango kwede two mapol me i kin piny, pe waling kati ki megi ni a kama in iti iye ci akonyo dano, a kama an ati iye omyero akony dano. Yadi man an atika yubo ne, atongo ki ilum, Atye ka cango kwede two mapol, labolle calo iwaci ot yat waco ni two ulcer pe cang ento ulcer kite bedo i bil ma itye ka koko bot an abimiyi yat ibiyabo tic kwede ibidok ni ilingo i cawa ca ma pud pe ia wa ki ingeto nongo alokaloka tye yat mukene idok kwede imede ki tic kwede gang Wang ma two ni eno ni ocang ipimo inongo peke. Jo mukene tye ki peko me arem pye, goro me pye tye mapol, mukene tako pye nongo oyape, mukene mogo nongo tic matego, mukene kwai two mogo me iot nywale tye ka kelo peko ipye, kwai jami ne tye mapol makelo goro ipye mapat pat. Egu ni jami ma an alweny i iye. Goro me pye kite bed i bin me tim marac abitiyo i iye bidok ma nongo alokaloka tye, yat mukene idok kwede imede ki tic kwede i gang. Ma nongo an awoto ki ngeyo kita in itye kwede, omyero iwek an abed ka ngeyone. Alokaloka tye, Onyo dong icang kite bed iwinyo maber kong pe iwek yat labongo ngec pa an, pien amito yat kong orom in maber adada ma lube kite nongo an anongo in itye kwede. Yat romo jilo two ajila ma in inongo ni alokaloka ti ento ka iweko yato ma pud pe ocang maber i anyim mukene romo dugo. Nyuto ni yat ki ket cwiny ka tic iye maber adada. Watye ki two mukene. ma yelo del kom kwayine tye pol atye ka yubo cabun atye ka yubo moo atye ka yubo yadi mukene tye ma poda ma itiyo kwede ma kite bene ibin ma itye ka ngwenyo komi lwok ki cabun-ni eni cawa ene cawa ma bene in miyabo nonone ni Ayila kono ngo eni tye ka dok pii oyotoyot i cawani eni? Cabun man omyero icak lwok kwede gi pii mangic. Kong da wac kuman en kweyo two mapol. Sickle cell kuman latin eni omyero ekel nyo latwo eni kele te neno ma nongo two ni tye ka yelo ne wek yat oyab lweny ikome direct ma nongo tye ka yelo ne. Ka dong obimedde ki tic kwede anyim, mok ni nino ma latwo sikul cel oyabo tic ki yat man en aye nino ma bene amito ni alokaloka oneno pe oyotoyot. Kong dong awacci ni goro me i it, goro me i wang, goro me i um, arem kor ka ibino abitiyo i komi bidok nongo alokaloka tye i cawa-ni, pe oyotoyot. jami mapol mapat pat pe me balo cawa atamo ni awaciwu wiye wiye kuman pi ngec matut go bot cim bot an ma ayubo yadi ni eni, yadi ma an atongo ki i lum ayubo ki cinga ma pe atere i macin mo ape ki ngec me macin mo. onyo ka ker mo binonge gire onyo ka dul mo onyo kampuni kono gamente ki nongo yo me miyo kony ci abifoye matek amito yat eni omyero orom odi yadi mapat pat ducu kit wa ot yat pa gamente omyero oailable macok cok omyero obed atic me nono ikom dano ki yat eni. Ento ape ki kero, dok bene an pe akwano. Angeyo leb Acholi keken. Ka ibilok keda, lok keda i leb Acholi. Leb muno pe angeyo. Pe itam ni nongo anywari ka pe agamo leb muno, pien nongo angeyo ku an pe akwano. Ti mere ki ngec ma Lubanga aye mumiyo. An nyinga awaco ni Ofwonya Patrick, yadi ni eni yadi ma an atongo ki i lum. An i cawa ni eni atye Kitgum. Gi i Kitgum, atye i kabedo ma gilwongo ni Quarter. Gi i kwota a tye booster moni ma ka ia ki a run about i kemo yo kit gum matidi. Booster me bi nongo i cingi tung lacuc namba acel ni booster eni tye gucel an atye gucel funi pikipiki ma tye i te booster eni ki kome oloko doge bot an, an atye i te nim ma ki onyo kwe i nyime ni i nyim ote ni an atye iye kony kwo obedo. Kong dok wacci ni nying ot yat obedo ni Kony Kwo Herbal Medicine ento i kit macalo cik me wi lobo mito kwede, atemme me nongo waraga kit ma onongo mitte kwede. Oo ka nongo ci dong onongo ni nying me Kony Kwo dong tye, oo myero aloka ci oweko dong nying ot yat eni aloka tye kilwongo ni Kwo Ber Herbal Medicine.

aryo. Meno namba cim ma ka igoyo obidonyo bot an, namba cim ma ca mo keken amito ni obed i lain awaco ni warigo cing me lweny i kom two mapat pat ducu ma tye ka yelowa awaco ni Lubanga me i polo ogwok wun ducu.